Dyma Myfanwy Jones gyda chrynodeb o newyddion yr Almaen ar y deunawfed o Fawrth 2014. Bydd y byd bach hwn yn canolbwyntio ar y newyddion o dri phapur dyddiol, sef Die Welt, sy'n bapur newydd Ceidwadol, y Süddeutsche Zeitung, sy'n bapur adain dde gymhedrol, a Frankfurter Allgemeine Zeitung, sy'n tueddu at y chwith. Dros y dyddiau diwedd, diwethaf, mae papurau'r Almaen yn naturiol wedi bod yn frith o straeon am y Krimkriz, fel y maen nhw'n enwi'r sefyllfa yn y Crimea. Yn ôl y disgwyl roedd yna rywfaint o sylw i'r awyren goll hefyd, ond cefais fy synnu fodd bynnag i weld sylw unwaith eto i Uli Hoeners, gan mai fe oedd yn dominyddu'r papurau pan oeddwn i'n gwneud bid bach ar yr Almaen y tro diwethaf, union flwyddyn yn ôl. Gan ddechrau gyda'r sefyllfa yn y Crimea, felly, mae papurau'r Almaen yn adrodd ar y refferendwm ddydd Sul, a benderfynodd, yn llygaid Rwsia o leiaf, bod pobl y Crimea yn dewis torri i ffwrdd oddi wrth yr Wcráin. Mae'r papurau Almaeneg yn un frydol nad er lles y Crimea y mae Putin wedi gweithredu, ond yn hytrach yn Kaltschneuzig, yn ddi-deimlad, er mwyn atal yr Wcráin rhag troi fwyfwy at y gorllewin. Ceir nifer o gyfeiriadau at bobloedd eraill o fewn Rwsia a fyddai'n gallu elwa o refferendwr mo'r fath, fel yr Ingeshetiaid a phobloedd Dagestan, Ac mae'r newyddiadurwyr yn nodi, gyda thafod yn y boch efallai, nad ydy Putin yn sôn am y rhain. Ceir un alwad yn y Frankfurter Allgemeine i'r Almaen i gymryd cyfrifoldeb rhyngwladol mewn perthynas â meddiant Rwsia o'r Crimea. A cheir consensws cyffredinol bod yn rhaid i Ewrop osod sancsiynau economaidd ar Rwsia. Byddai unrhyw beth arall, medd y Süddeutsche Zeitung, yn wahoddiad i Putin i barhau yn y modd y mae'n ein gwneud. Rhoi'r sylw i'r ffaith bod Japan hefyd yn cosbi Rwsia drwy atal pecyn o fuddsoddiad arfaethedig a thrwy atal y trafodaethau gyda Rwsia am lacio'r rheolau mewnfudo. Dywed y Frankfurter Allgemeine bod Tokyo yn datgan bod cydnabyddiaeth Rwsia o annibyniaeth y Crimea yn drosedd yn erbyn sofraniaeth ac integreiddiad diriaethol yr Wcráin. Rhoddir sylw i awydd Putin i Rwsia ymddangos yn bwerus yn llygaid ei bobl. Mae'r newyddiadurwyr yn pwysleisio bod Putin am i'w bobl deimlo eu bod yn rhan o wladwriaeth bwerus sydd yn fodlon ei hamddiffyn. Mae'r Süddeutsche Zeitung yn honni bod balchder y Rwsiaid o sefyllfa bwerus ei wlad yn bwysicach iddyn nhw na chyfoeth. Gross Macht Stolz vor Wohlstand yw teitl yr erthygl. Yr awgrym yw nad ydy'r sancsiynau economaidd felly yn cael effaith arnynt. Ond efallai mai adlewyrchu diffyg awydd go iawn yr Almaen i osod sancsiynau ar Rwsia y gwna'r dehongliad hwng. Cyn symud ymlaen i straeon eraill yn y papurau, ceir un erthygl yn y Süddeutsche Zeitung sy'n awgrymu bod Putin yn llwyddo i waredu ei lywodraeth o lygredd drwy ei weithredoedd yn erbyn yr Wcráin. Honnir bod polisi'r Unol Daleithiau ac Ewrop o wrthod visas a rhewi cyfrifon banc unigolion Rwsiaidd sydd wedi ymwneud â'r gweithredu yn erbyn yr Wcráin Yn fodd i Putin gael gwared ar swyddogion llwgwr hynny sydd â chyfoeth dramor. Dywedir ei fod yn hynny o beth wedi achosi i ymgyrch ddi-ildio'r blogiwr Alexei Navalny ddod i fwcwl, a hynny o fewn ond ychydig ddyddie o gymharu â blynyddoedd o ymgyrchu gan y blogiwr. I droi'r sylw tuag at yr awyren goll o Malaysia, Ceir sôn yn y papyrau Almaeneg fod Tsieina bellach yn chwilio ar y llwybr gogleddol tuag at Kazakhstan, a bod Awstralia wedi cymryd dros y chwilio ar hyd y llwybr posib arall, sef dros Indonesia. Nodir bod 26 o wledydd yn chwilio am yr awyren sydd ar goll ers yr wythfed o Fawrth, a bod NASA hefyd yn rhoi cymorth drwy ddadansoddi lluniau a dynnir gan loerennau'r orsaf ofod ryngwladol. Sonnir bod y posibiliadau o sabotage, o herwgipio, o derfysgaeth neu hunanladdiaid un o'r pelotiaid yn dal i fod yn cael ei archwilio. Nodir hefyd bod China yn beirniadu Malaysia am beidio â rhannu gwybodaeth, a Malaysia yn amddiffyn ei hun drwy ddweud y byddai'n anghyfrifol rhannu gwybodaeth sydd heb gael ei wirio. A dyma ni'n troi yn ôl unwaith eto at Uli Hoeneß, cyn arlywydd tîm pêl-droed Bayern München, sy'n ymddangos yn mhapur newydd de'r Almaen wrth reswm. Mae'r papur yn rhoi sylw i'r ffaith bod swyddfa'r twrnai gwladol, er iddyn nhw alw am bum mlynedd a hanner o garchar i Hoeneß, wedi penderfynu peidio apelio dedfryd ysgafnach y Llys Sirol. Golyga hyn ddiwedd ar y broses gyfreithiol, Ac yn wir, ddechrau ar gyfnod hynys yn y carchar am dair mlynedd a hanner am osgoi trethi o €28.5 miliwn. Nodir bod hynys ei hun yn derbyn ei gosb ac yn datgan mai osgoi trethi oedd camgymeriad mawr ei fywyd. Bydd Karl Hopfner yn cymryd dros ei rôl gyda Chlwb Pêl-droed Bayern. Ac un stori gartref i gloi. Mae Die Welt yn rhybuddio y bydd yna oblygiadau mawr i osod lleiafswm cyflog yn yr Almaen. Mae'n nodi bod gan y tollau waith mawr o'i blaen yn barod i ddelio â'r farchnad ddu yn y byd gwaith, a'i fod nawr yn mynd i fod â mwy o gyfrifoldeb eto i weithredu'r lleiafswm cyflog. Mae'r papur yn codi bwganod gan rybuddio y bydd Frostperiode, sef cyfnod o rewi yn digwydd yn y farchnad lafur pe gosodir